Una good morning all of una wey dey lis ten to me today. My name na Williams Glory and I bring una the open heavens on the go for pidgin. The open heavens devotional na daily message book wey the general overseer of the Redeemed Christian Church of God, Pastor E.A. Adeboye write. Today na Friday nineteenth of January two thousand and twenty-four and our topic for today na God best friend part one. Our memory verse for today dey James chapter two verse twenty-three and wetin dey write for God word come happen.

I don choose am so that he go command his son and children children say make they obey me. Come do wetin dey good and correct. If they obey me, I go do everything where I promise am. Now so God called to Abraham, they cry because of Sodom and Gomorrah too much and their sins too plenty. I won't go there go see whether waiting I hear about them are true. Den di men leave Abraham come waka dey go Sodom. But Abraham come stay with Baba God. Abraham go meet Baba God come ask am, You wan really destroy those wey no do bad things with those people wey do bad things? What of if people wey dey fear you reach fifty for that town? You go still destroy the whole town? You no go because of fifty people leave the town? I know say you no go do that kind thing. You no go kill pipu wey dey good join di one wey dey bad? God kon ansa am, If I si fifty pipu for Sodom wey dey fear mi, I go bikos of dem no distroy di town. Den Abraham kon ask am again, My Baba God, abeg no vex sey I too tok, even doh I just bi ordinary dust. What of if na five no make am rish fifty nko? you go still destroy the town because five no make am reach fifty na baba god come answer am i no go destroy the town if i see forty-five people wey dey fear me for there abraham ask am again what if na forty nko god answer am i no go destroy am because of forty then abraham come ask am again god make you no vex o because i still wan talk what of if there be thirty for there God come answer am, I no go do am if I see thirty for there. Abraham come say, Since I fit talk to you, my Baba God, what of if there be only twenty for there nko? God answer, I no go destroy the town because of them. Abraham come say, My Baba God, abeg make you no vex for your servant o. What of if there be ten wey dey fear you for the town? God come answer am, I no go destroy the town because of ten people. After God talk to Abraham finish, God come go leave am. Then Abraham come go im house. Now the message. E fit surprise na to know say God get best friends. Baba God best friends dey very close to am wey be say dem know plenty things wey other people no know about am. There be people wey be say dem know am well well because of their experience with am wey other people no get. Those kind people no dey like talk everything when they know about am so that other people wey no know plenty things about am no go dey argue with them. Abraham na one of Baba God best friend. He dey very close to Baba God wey be say Baba God come give am go ahead make he fit do anything wey better for this earth even though he no inform am wey be Baba God. You fit see that one for Genesis chapter 18 verse 17. Moses na another Baba God best friend. e dey very close to baba god wey be say baba god by himself come talk for numbers chapter twelve verse eight say him talk to moses with word wey he fit understand and he see as god be john the beloved na another man wey true true we see say na baba god best friend him be among everybody wey dey this life baba god choose only am make him reveal the things wey go happen if the world wan end We fit see that one for Revelation chapter 1 verse 1. All these people then get better relationship with Baba God and they see some part of am wey other people never see before. God tell them some kind things wey be say they never tell anybody and they make am change im mind for different reason. We fit see that one for Genesis chapter 18, verse 24 to 32, and Exodus chapter 32, verse 9 to 14. He dey very clear say the better example na wetin we see for Jesus relationship with Peter, James and John when he be dey this earth because Dem bin dey with Jesus for the mountain where him body change and dem see him real beauty. We fit see that one for Matthew chapter 17 verse 1 to 2. When he wan go wake Jairus daughter wey die, na this same three people in alarm make dem follow am. And na there dem take see him power to wake person wey don die. We see that one for Mark chapter 5 verse 35 to 37. These three people dey very close to Jesus sotey Dem see am for those times when he dey always cry for garden of Gethsemane, give Baba God say make Baba God comot the cup of suffering wey dey in hand. We see that one for Matthew chapter 26 verse 36 to 39. Na Jesus by himself tell them say make dem come watch with am. These three people enjoy some better time with Jesus Christ wey nobody enjoy. Na very special honor and opportunity to be one of Baba God best friends. I wan believe say every born again go one day Baba God special inner circle of friends. So I go dey tell una wetin I go need if una wan be Baba God best friend for some days wey dey come so. Our word to remember be say how close una dey to God. I thank una as una lis ten to the open heavens of the go for pidgin. My name na Williams Glory. Make una enjoy the rest of una day o.